Ә ниһаять, безнең айлар буе барган Сабан туе гүзәле 2022 нче конкурсының җиңүчесе билгеле булды һәм ул бүген безнең каршыбызда утыра. Ильвина Шәйхетдинова, шулай бит? Ильвина, әйдә әле, үзең белән якыннанрак таныштырып үт әле безнең укучыларыбызны, Көмеш кыңгырау гәҗитенең яратып укучыларын. Син кайсы яклардан, кайда белем алдың һәм бүгенге көндә кайсы көллияттә укыйсың? Үзең белән кыскача гына таныштырып кит әле. Мин Шәйхетдинова Эльвина Марат кызы булам. Миңа 18 яшь. Тумышым белән Яр Чаллы шәһәреннән булам. 33 нче мәктәпне бетердем. Хәзерге вакытта мин Виктор Денис улы Паташов исемендәге техник көллиятендә укыйм. Икенче курсны тәмамлыйм. Анда мин логист профессиясен үзләштерәм. Мһм, яхшы, Ильвина. Ә менә шушы Сабан туе гүзәле 2022 бәйгесендә ничек катнашырга булдың гомумән? Ничек катнашырга булдым? Мине бу бәйгедә минем көллияттән җибәрделәр. Мине күргәннәр дә әйтәләр, Син бик матур, ягымлы татар кызы, син бу бәйгедә катнашырга, үзеңне сынап карарга тиешсең. Мин инде каршы килмәдем. Э, Сайлау этабына килдем, визитка әзерләдем, э, иҗади номерны. Бии, мин биедем Леонда. Һәм финалга үттем сайлау этабыннан соң. Әфәрин.
Менә Ильвина, минем уйлавымча, әлеге конкурста э, тышкы яктан матур булу гына җитмидер, шулай бит. Һәм менә син үзең уйлавыңча э, жюриләрне кайсы ягың белән җәлеп иттем дип уйлыйсың? Әйе, әлбәттә инде тыш, тышкы матурлык кына булырга тиеш түгел, эчке матурлык та булырга тиеш. Минем уйлавымча, э,

Татар телне яратырга, үзеңнең инде үзеңнең туган җирен яратырга, әти-әнине хөрмәт итәргә тиеш. Менә шундый сыйфатлар анда аның булырга тиеш дип уйлыйм. Ә менә без кызлар бит инде һәрвакытта да матур булырга, гүзәл булырга, сылу булырга омтылабыз, шулай бит? Ә, менә шушы сыйфатларны булдыру өчен ә, ничегрәк тырышырга кирәк дип әйтимез соң? Үзеңдә ниндидер көч, ихтыяҗ тоярга кирәктер. Моның белән килешәсеңме син? Әйе, моның белән бик тә килешәм. Чөнки Менә сез дә әлеге конкурста катнашуда бик озак, бик ныклап әзерләндегез. Шулай бит. Менә син санап үт әле, нинди төр бәйгеләр, нинди төр дип әйт, жанрларда менә сезне күбрәк үстерделәр. Менә шуларны санап уз әле. Сез бит бик күп белгечләр белән эшләдегез. Шулай бит? Әйе, без Бик күп белгечләр белән бер ай буе эшләдек. Безнең инде бию дә булды, вокал да булды, дефиле дә булды, сүз э, сүз остасы белән дә шөгыльләндек без.
М. Мгм, Яхшы. Ә менә синең э, т- гомумән алганда бу тормышта ниндирәк хоббиларың бар икән? Һәм менә шушы хоббиң синең Шушы Сабан туй гүзәле 2022 се бәйгесенең җиңүчесе булырга ярдәм итте микән? Әлбәттә, ярдәм итте. Мин менә мәктәптә укыганда бию төркемендә шөгыльләндем. Анда без кызлар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, сәхнәдә чыгышлар ясадык. Шуңа күрә мин сәхнәдән куркмыймдыр. Аннары хәзерге вакытта инде мин китаплар укырга яратам, спорт залга йөрим, ашарларга пешерергә бик тә яратам. Димәк, син гади тормышта да чын чынлап актив кыз инде безнең шулай. Эльвина, менә син иртәгә Алла бирсә, Сабан туйда, Ярчалының Сабан туенда э, батырга бүләк тапшырачаксың. Әлеге мизгелләрне инде күз алдыннан уздырдыңмы син? Ничегрәк булыр микән ул? Әйе, уздырдым инде менә. Меңәрләгән халык миңа карап тора. Ә, Төшерәләр ә, мине бөтен яктан. Мин ә, Сабан туе батырын бүләклим. Мгм, Алла бирса.
Алла бирса. Мгм, Яхшы, Ильвина, без сине чын күңелдән җиңүең белән тәбрик итәбез. Алга таба да шушындый э, җиңүләрең булып торсын дигән теләктә калабыз, ярыймы? Ә, Рәхмәт бик зур.
Мгм.